Ma en nyakalondo mar Victoria Ondamo prochiko gariyo nukta achiel duond jokanyanam walendo achiel kachiel kokalo e boma maduong' mar Kisumu Dunga Beach e mogo e tach jomjo mara inenowa kata iwinjowa kokadho e 92.1 FM kendo inenowa kokadho e Radio Lake Victoria TV en ngeso majaber tarik en ka tarik abich dwe noiko mar abiriyo higa gana ariyo prariyo to kod abich arwaki machiegni e chenro mar jothumbewa kitai kod an kaka marwa thuon suba inene kosi iwinje kopo ni nene i comment kanyo endo kata eto kanyo ote machuok e youtube kanyo endo kinyisa ni tiwinje kata inene ka in kama chal nade machiegni iluonga kaka marwa thuon suba Kawuono ni endi an ka endi koda ka jathum ma chenro ma jothumbewa an gi jathum wuod Siaya. Achiel kachiel adamiye kinde mondo ohulre no nyiso ni nyinge ma nyinge en ng'a to nyinge mar oledi mar pap mar manyo pesa yor nieki mar thum to en ng'a machiegni wuod Siaya. Inyalo eh, nyiso oganda jo Kanyanam ni iluongi ni ng'a to iwuod kanye. Samoro awacho ni wuod Siaya to samoro ok in wuod Siaya.
It's okay. An mana wuod Siaya kaka iwachono. Mm. Nyinga ma nyinga Mhm. iluonga ni Paul Okoth Nyauchi. Paul Okoth Nyauchi. Aya, koro nyingi mar oledhi ma koro mar thum kaendi iluongi ni ng'a? Nyinga mar Oledhi mar juogi mar ju okay ya yeah, ya yeah. we achaka penji penjo ni endi koro maber nyingi mar juogi kech samora nyalo wacho ni mar olede to juogi dhi lal nyingi mar juogi iluonge ni nga nyinga mar juogi iluonga ni the prince official the prince official the prince oulo nango kata kaka in ikawe ni oulo nango the prince mm -hmm. Prince mhm. eh, Nyathi Kingi. Yes, yes, yes. The Prince. Mhm. Eh, mm. Koro The Prince mhm. nyinga ni ahero. Mm. Default nyinga ni ahero sana. Mm. Nyinga ni namiyo Rana wuon. Kane form two. Neno ka ng'ato dhi sikul to Prince to klawe kamoro kanyo ni The Prince. The Prince, The Prince, yes. Chieng' moro nanindo, Mhm. I- gino biro na biro e lek. Mm. I just call myself Di Prince. Ilika lika ne bwana koro in gimitim luongri Di Prince. The Prince. Mano ka bende ne chamo nindo. Iyudo ka gino biro ni lek ni kora luongana Di Prince. Jojo mara ya mukudho mos. Apaka bende winjo ka kuombo wan e dho wath kaendi mar Dunga Osinala Radio Lake Victoria. An kaendi koda ka Di Prince ma bende wuod Siaya. The Prince. Koro mano form tu chako luongo The Prince but uh, thum koro chako goyo kamano. Generally thum kadonjo e music industry ka koro achako go thum. Mm -hmm. Achako November 2022. 2022 November. Kane pok idonjo e music industry lek mari ne bedo ne gombo ni mondo ibed ng'ama chalak. Nigombo bedo president, nigombo bedo governor mar Siaya County, nigombo bedo ng'ama chalak. Koso nigombo bedo mwalimu? Achope, achope klas ariyo. Mhm. Klas ariyo.
Class 2. Mm. Nodhiambo Tusker.
Mm. Boys no naero thumbe ne sana. Mhm. In fact, an awuotho ta thum awero Mm. en thum Odhiambo Tusker. An e klas ariyo in e klas 2
ahero bedo jamutaska sana koro nokabet gi paro moro ni nanyalo bedo jathum
ihero ra thum mar odhiambo tas kande pok ibiro gi paro yani that guy ne werna mana winjo ka an- an e klas ariyo lakini thumbego tayo fil mana ni onego bed ga nawer to pod awer nyaka sani an kata kawuotho adhi e yorega awer Koro klas adek, klas ang'wen kanyo gima nang'eyo mm. klas abiriyo kae mm -hmm. Koro achako bedo gi lek mar bedo jalendo mm. Nidwa bedo jalendo koro ana nabed jalendo mm. eh. mm -hmm. sekondari mm. Pod anana gi lecture mm. Lakini wende dhano gi mm. wende chenjo jara mm. Odhiambo taska mm. hey, eh, kumbe ahero ma An japuonj puonjo siari. Mm -hmm.
In in odhiambo taske mi jirani moro winjo ketho oda. to japuonj to puonjo siari. In jirani moro ketho odi. Eh.
Ochenjo jara. Mm. Japuonj puonjo siari to ahero chenjo tomo chenjo mar joy. Mm. Ahero marach. Be an japuonj no gona mana ko kada na wer ga joy ma ko chenjo. Mm. Mm. Mm. Mm. Katieko form 4. Mm -hmm. That is 2019. Mm. Motari kwa rio gadek.
Yes. Mm, gima apar gachiel.
Mm. Early January gimoro third 2020 January. Mm. Sisana koro obiro dala, ogola dala. Mhm. Ogola Kisumu. Mm. Dak kode kanyo. Mm. Sani nitie tich moro mane oyudona Mhm. mar hotel. Mm. Koro kabiro, Mhm. ing'e ni days kwano. Mhm. An e ot kae days kwano day one, day two, day three. Kamano kamano. Pod pod ok awinj dalili. tich cha Ehe. abende ing'e ni pod an e bwogi koro penjo bende tama Te penjo tami.
Eh. Ito kare nyaminwa.
Tich mane nyis promise achawo timore nang'o? bedo nade Eh. koro an kaka wuok ko- kodhi e tijenego luok sende ang' luok nyithindo koro nokabodha nikech kata mana dala wan ichuo mang'eny to gigi natimoga dala koro nokaluoro gigi Mm. koro chieng' moro ora ogola tera kibuye ka Mm, Mano chunya mino.
chwa nyaminwa mana dago ni Mm. tera kibuye chiro ga tij chamo nge mar hotel Mm. dhi omiya mkokoteni othewe moro Mm. ing'e othewe Ang'eyo ing'e othewe maber. othewe Mm. adhi othewe no mayudo pesa ma koro ang'e ni koro anyalo dago Kendi owuon.
koro anyalo chulo bills ga Mm. an awuon Mm. ing'e life mar ng'ama dichwo samoro isechopo higni moko kata modhawo idwa ni bed gi pesa ni hmm. idwa ni mori toto moro nitiere eh toto eh. moro ni kanyo bende mori koro idwa ni care ehe koro apango oda kaka chopo dwe mar adek koro dwe mar adek to korona hmm. mano 2020 gimoro mach ka eh.
mid mach ka korona mhm. ngima ochako gore matek aringa adok dala koro ing'e kadok dala mhm. to kang'isi mama ni ngima tek taon mhm. adhi adhi kaka ng'ato nyalo dhi dalagi mhm. abet kanyo two weeks three weeks moko anana dalawa aparo mana pacha awuoyo gosiepega moko achaka yudo kaka duogo achaka minra kaduogo taon ka dala bang' ngima gore matek korona ka aduoga donje mijengo mm. mijengo achwada mm -hmm. jatelo mijengo achwada ma we kenda wacho ni oh wach mijengo koro wawera koro weri go koro ada focus e life mm. ndalo time mago mijengo ni emang'era go chenjo jara ma 90% of my friends Mhm. kata ma winje mm. ong'e ni natiyo e ban mar ochinjo jara mm. no ok natiyo e ban ochinjo jara mm. ochinjo jara was just my friend kana mm-hmm. mana friend nato mm. koro bet machiegni go ochinjo jara adhi e shows ne mm-hmm. adhi kuonde mogoche mm. at that time ne anyaga gi pikipiki moro koro achalo japeng be sama ok adhi e mijengo mm-hmm. tariemba piko yes koro ating'o chenjo ating'o chenjo ahero chenjo sana Ahero chinjo jaraha kabisa. Chinjo is a discipline. Andiko thuma mar mel. Mm. Mimi ng'e na ndiko. Mutigo mhm. almost 8 months kapok agolo. Kapok agolo, ndika ndika.
Andika ndika gama chemo ke yudo kata luoko sende na oda kanyo ta wero mela. Mm. Eh.
Iwero mela. Awero mela.
Mm. Thuma na nahero. Amanyo producer Javan Makajudo. Mm. Ma yudo Javan e Facebook. Mm. Ayudo namba Javan, ma gocho ne Javan. Mm. Bro, adha ni konya. Mm. An gi thumbe na moro ko, adha na golgi mondo achak pa performance. Mm -hmm. To Javan ong'isa ni ba, gima ne Javan odwoke e sime ni ba, ok inyal chako performance kapok itimo recording. Recording, yes, yes. Nyaka yes. kuong itimo recording mondi, koro ki kok ichak performance.
Mm. Koro amanye. Amanyo osiepna moni Nairobi iluongo ni Nelly Awuki. Nelly Awuki, Nelly Awuki be en wuod gweng'wa ka moni Kajore. Koro awuoyo gi Nelly, mano ji odhi e lake shore. Koro Nelly, awuoyo gi Nelly, Nelly okona ni bwana yaw WhatsApp group. Kiseyawo WhatsApp group to tado miyo. Adhi choko osiepena moko, ibe choko osiepeni moko. Mondo wayaw WhatsApp group idhi gol thum. Nayawo WhatsApp group. Ma nosolna pesa moromo aluf apar. Odo ka Javan nigi studio ne Ragumo. Yes, Ragumo ka.
Ragumo ka. Mm.
Koro agocho ne Javan. Asechoko pesa ir osiepe moromo 10,000. Koro agocho ne Javan ba. Asedo pesa makama. Ada ni wagol thum. Javan omiya date. Omiya date. Onyisa ni bi studio Thursday. Mm. Koro yuda e studio. Mm. Nadhi kacha machopo saa adek ayudo Javan e studio ne. Mm. Saa ariyo javan nosechopo bende ayudo kotimo session ne madam moro kanyo be jawer waro. Ng'eyo nadhi studio for the first time mawero tam. Dugo la. Juogi juogi mano chiwi kinindo monyisi luong de prince sani kok idhi wer. Koro onge. Koro juogi olal.
Koro chuno ni chak inindo kendo koka juogi Eh, duogo. Koka juogi duogo javan be ning'eni sa- nitie ga kaka en be en gi wiye moro kanyo. Eh. Onge sani bwana in gimi biro wero ka onge. Mm. Gimi biro wero ka onge. Gimi tero. Mm. Dwe matin atiek ne jogi seshoni kokawa wachak mani. Koro nabedo patient. Ing'eyo na dhi studio saa ariyo to abet studio nyaka saa ochiko pok arekod. Koro java- Jamal Malik ema miya courage. Javan dhi loso ni kombe nabedo aol. Javan dhi loso. Nawuok awuoka oko matin from studio. Studio Javan no ne ot mo gik thum. Mhm. awuok awuoka matin kanyo to kaduogo mm. babu na record juogi cha koro yie na record thum ano ma kata ka awinjo thum ano ing'e chieng' ma na record thum no a studio sa ariyo otieno nagumo mm. tawuotho nyaka manyata koyango gitiendi gitienda ka thum ano ema kete ita gi simba kama nikech javan nomiya sample mm. thum ano ema winjo mm. ndomine javan ne ka thumni mamiya mm -hmm. be koro en lwedo koro en lweny hmm. but nomiya go mhm. kisebet ng'ama dichuo to koro ibe in go ledhi gi moko janja gi moko hmm, hmm. nomiya go mhm. thuma mar mela kiwinjo thuma no onge kata mana korasa en gima koro nadwaro gi force eh. onge kata mana korasa en koro gima nadwaro gi force from that jamaa Koro ma 2022.
Ma 2022 November. Mm. Koro igolo thum mar mela, mano thum mokwongo. Mano thum mokwongo. Igolo thum achiel.
Igolo thum achiel.
Koro kisegolo thum ni iwinje chakre ragumo nyaka echo manyata. Kiwinjo thum ni in owuon ni kawo thum nang'o nowuok ni maber koso nokuok ni maber. Ding ni chorus bende ne onge. Ing'e ni for the first time kidhi e studio, mm. jogi rekodi, mm. producers jogi rekodi. Mm. Kikwayo gi sample gimiyi. Mm -hmm. Koro sample ni ema nomiya. To kaka nawinjo sample ni, thumba ni was somewhere. Thumba ni nani kamoro. Nikech kata 90% of my fans mawinjo thumba no, nitiere advices ma gimiya. Kata nitie comments ma gimiya about the song. Ng'at mikwongo wi- miyo thumbi ni mondo owinji ne en ng'a? To mani kagolo, Mhm. Sample ni mokwongo kaka sample ni kagolo mokwongo, Mm. taoro ne Nelly Awuko. Mm. Mano osiepi mano onyisi ni waya wo- WhatsApp group cha. Waya WhatsApp group cha Mm.
ema kwongo oro ne Thumani. Mm. To winjo. Ne an gosiepna from class 5. Mhm. Iluongo ni Papa Jones. Mm. Be sani en emo manager. Mm. ebe aoro ne ebe owinjo mm. then nitiere close friend ma koro ne wan go town ka be iluongo ne Vin mm. Vin be owinjo thum ani uh mhm. -huh. and the comment mane gimiya uh mhm. -huh. bana thum ni mit mm. eh, ichaki kawo thuolo moro manade kigolo thum mar ariyo thuma mar ariyo okawa kendo gimoro bang' kagolo melacha okawa kendo another one year uh mhm. -huh. then agolo herani mm. to ma mare rani mm. to ma mare rani agolo ka se ka sa utero mm. tato no yudo ka ne gi osiep na mo iluongo ni nya jo mm. e choge choge to me na go te mm. koro no yudo ka ba kuno pesa na mo rani gi siling alu ke na ngwe mm. ka iso nya jo na ga golo to ma mo mm-hmm. nya jo no me da siling alu ke mm. chulo sauti rumba mo are kod era ni mm. mane thuma moko budhe studio to mano bende thuma matimo ka chunya nitie ka koro en thum ma koro atimo perfect. Koro nisebedo gi courage moro. Courage moro. Mm.
Kata ka dhi studio to sauti rumo ngisa ni bwana, in gi talent. Ada ni wer gi courage, wer. Mm. Koro mano thum mar ariyo. Mano thum mar ariyo.
Thum mar ariyo ni. Kani winji gi thum mokwongo. Bende de ne nitie difference moro miwacho ni kata goyo okang' okang' moro kata ngalo moro nyime. Thum mar ariyo ni. Sani in gi thumbi adi? Oh, generally. Mm -hmm. sani an gi thumbe adek Mhm. ma they, they are available E YouTube. e, e YouTube. Mhm. Eh, an gi thumbe adek Mhm. an gi mela ubera Mhm. an gi erani Mhm. an gi nyar mwalimu mane agolo last Mm. wajothum kata ing'iyo mana awasenia maenda Mhm. thum kochakre Ki- kata ing'e mana awa senior mainda Eh. awa senior mainda ehe
Kineno ka Januari kochakore to onge ga yueyo. Eh, Nitiere yueyo moro ma gikawo. Tich onge.
Aha.
That the pe- peri- period no nyalo yueyo kiloso thumbeni moko jogi jotuki bende miyo rusa ng'ato samoro odhi opuro dala ng'ato los gikene Mm. Mm. Yes, koro duration inyalo loso thumbeni moro. Kachopo dwe mar adek, mm. gol kata thumbe ariyo. Mm -hmm. Mano masha big. Mm. Chaki mi deliver e perform, igo shows, yoga na shows. Mm -hmm. Kachopo kendo gimoro dwe mar aboro kama. Mm. Chaki gol kata thumbe ariyo. Mm. Chaki mege. Mm -hmm. Kachopo December kaka iloro higa, mm -hmm. ichaki golo thumbe ariyo. Koro higa ni isegolo thumbe adi? Generally higa ni mm -hmm. nyaka nyocha ochakre mm. pok agolo thum mm. lakini an gi thumbe abich mm -hmm. mantie studio mm. gi sani thumbe abich mantie studio igombo gologi tich adi makoro jopiny owinjgi ka koro igologi studio eh,
an gi launching tarik pradek tarik pradek dwe mar mar aboro oh, dwe mar aboro tarik pradek tarik pradek thumbe abich thumbe abich mm -hmm.

An gi nyanya kach. Mhm. Hera yiero kende. Mm. Jaber hera.
Nyanya kach hera yiero kende jaber hera. Mm. Nyanya kach ni e, en en ese mek josiaya.
Jatelo. Nyanya kach ni mm. hera en osiep.
Okay, okay, okay. Nyanya kachana na osiepa. Kaka in uh, awach ni in jal ma bende ojana mapod yae e, weche mag uh, thum. Challenges mage mi feel ni wan kaka upcoming artists kata jothumbe maya. Magi challenges ma waneno moloyo jothumbe ma bende ose bedo ni ni kama.
What? Challenges nitie thumba. Mm. Isewinjo ni jathum johero sama oseik. Mm. En adier. Mm. Sama intie chuodho. Mm. Ma intie chuodho. Eko wabet e tie nam ka. Mm. Mm. Luonga mate wiyo. Mm -hmm. Ani ng'e ni sama awuoyo kodi. Mm. Antie gi thum achiel e otiende e studio. Tiende amolo. An gi thum achiel e otiende e studio. Iluongo ni Jabula.
Jabula. Mm.
Mage dala bende aluonge ni wuon. Oh, dala kujo koro dok korka wuon. Kora ni. Mhm.
Nitiere weche wa mane wawacho kode kaka ng'ato gi wuon gi be samoro. Mhm. Ma be samoro arito ni biro chopo ka. Mm. Osepeti obi e ngimana mamoko sem nyaka promise ni bana dhi chulo ni studio. Mm. Koro aseloso thum an ready for that. Mhm. Kel agocho ni. Kiduogo igocho. Mhm. Na mama kusilewa. Onge.
Mm.
Ang'e osiepe maber thum. Ing'e maricho. Ang'e maricho.
Mm. Ang'e ng'ama nyalo konya. Ang'e ng'ama ok nyal konya. Mm. And in fact, through my music journey, I have only three to four people. Manyalo konyi.
Man sure kata sani ema gone gi sime ka sande. Mhm. An sure ni Papa Jones mhm. can help. Mhm. Ya John can help. Tomo dero can help. Koro an gi joga mang'eyo. Ng'ani ka chopo ire tadhi yudo gima nadwaro. To nitie ng'ama ka Nyasaye ogwedhi sani miwuok kama tie nam kama wabete kani, ichopo e yie cha. nitie ng'ama wiye ok wil to nitie ng'ama ka ang' ineno kata mana in owuon kama intie tiwacho ni this guy ka wawa wabedi gini noseriwo wa lakini it's not a good person magi gik mantiere upcoming artist kale mateyo ni dhi jatelo moro talent ni ma in go. Log penjo ma ng'ano dwa penjo. Wacho ni kata na beda beda dod ma komon. Yue, ayue yue.
Samoro de kata madhe omiya nyuka ma ma. Madhe de omiya nyuka moro amadho. Nini wanap kami watis ka ngimo sitwadi. Ringi dok dala idhi bedie mama uki manyo plan. Kibiro kaka anta era mama wasa. Ta Kisumu obagi. Dala. Siaya direct.
Dala kabisa.
In chunyi kino wuon ineno ni Ang'o monyalo timo kanyakla mu prosper e music industry?
First an ka kaka upcoming artist. Mm -hmm. Upcoming artist onego wabed kata mana gi riwruok wa moro. Mm -hmm. Ma ka ng'ato ose hit to weyo riwruogno. Ineno riwruok. Mm. Riwruok to ber. Mm. Ka upcoming artist onego wabed abeda gi riwruogwa moro ma wanyalo ga kata keto ni this, this week mm -hmm. watim ne ng'ane kama mm. wakony ng'ane kama mm. this week wakony ng'ane kama ito nitiere ma kata ng'ama ok uriwru go nyalo wuok awuoka from nowhere ma hit ma hit mm. king mara jawen nga mm. nyaka bed ng'ato kamoro kamoro nyaka bed gi king neno jatelo mm. kata naparo mane an be an mana king kama bete kane mm. eh, karo kata an be an mana king kama bete kane mm.
eh. Sasa seche moko maluongo nying ginda chien koni endi momiyo na stress e nying inda no kabisa seche mane iwacho ni kata jal no motelo ma prince inda
Sasa nito inda dong en senior mara jal mm. Eh, en senior Iwe... king mm -hmm.
kata en kata an keng kata an awuon an keng mhm. kata an awuon an keng mm. ang'o iwacho ni inda keng kata inda motel
inda senior mm. ang'o ma en eh. senior ang'o ma kite bedo senior dong samoro ineno kaka wuod wuod wuod Siaya tiyo matek mm. but mm. this guy is working very hard mm. mm. this guy mm -hmm. en gi chuny enda uh, mm -hmm. nyalo luongo wa kami artist nyalo do kaka an samoro nitie ma akret madhi aro kode mm.
usero mokode naseromo
diriyo mm.
mugo mbaka mugo mbaka nitie advices momiya mhm. nitie puonj ma be omiya mhm. ma nyaka be akaw nikech en si mm. sebet e industry ing'e ni ng'a mosebet e industry more than 10 years mm. kata more than 8 years kata mana more than 5 years mana is a senior Eh, to an koka an gi two years koro chuno nyaka many ng'ato kaka inda ochenjo jara javan maka judo magi jo mong'e industry abet kodgi close Mm. Iwinjo- iyudo ka nitie puonj ma gimiyi ma samoro nyalo goli from where you are in the next chunyi gombo kuma ibedeni ni chieng' moro ibed kaka jathum mane

Ka wadhi ka watieko, thumi mane mamit nie mogik kuom thumbe misegolo? Nyar Mwalimu. Nyar Mwalimu. Idhi miya lines adek ang'wen ka watieko. Samoro nitiere gimoro miwacho ni anto to pesa machal kama kayudo tanyalo deliver mkinipa support kwa hii line anyalo deliver malo kaka sana timo en ang'o
an kumiya support mm. kaka osiepena kata kaka fans maga mm. kata kaka jomaga mm.

kise kise record thumbe ma koro in gi thum maber ming'e ni thumbe nagi to kadhi go somewhere Mm. kata ka go this way these people can can can pay Mm. iyudo ka it is easy to give big thing Mm. koro 50000 i can work out kata mana two albums kata mana one album song ma serious Mm. oting'o kata mana wende aboro Mm. yes

mm. mano bang' mar timo cha apar plus ano apar gachiel mm. koro kase kayudo tich ma ok anyal chulo jogagi maber mm -hmm. tijna aweya nikech jogi sama ng'ato wuogo ode godhiambo mm. odwa duogo okinyi gokinyi ni odhi onindo ka tho mm -hmm. chulo ni kinyi godok e ode mm. to nyaka odog maber nikech samoro en gi joma rite kacha cha mm, mm. en gi joma otegemea yes. ng'ato samoro odak chulo rent mm. ng'ato samoro samoro nigi gike mang'eny modwa nolos koro kaseneno ni tich momiya ni adier tijni to ka ang' japiano na cha oduogo mm-hmm. tadhi miye miya abich mano onge tiende mm.

inyalo manya ka nitiere iloso nyasi ni moro mm. inyalo manya imako bad nyar ng'ato moro abi abi eh, mako bad nyar ng'ato moro uh -huh. in gi wendi moko mniluonga luonga mango ne kata kama intie mhm. koro inyalo manya hmm. akonyi budo we hmm.
gi ngoma maber ngoma maber lek mane mane iseleko mochandi nyaka kawuono an aseleko bana ni ni an e ot mhm. alura e ot hmm. ani pesa mang'eny e odno marach odno en na pesa to pod chanda nyaka kawuono pesa ni obiro biro dala
Ine hiyo tu ine na kipesa. Pesa. Dafu dua negi. Mane mane lek mapochanda nyaka kwa tere kaka pesa ni biru biru. Mm. Lines mokari adik mag nyamolimu kasimi wa namba kasto bende watika tika. Oh.
Osekawo ndalo bebi ukasungi nyamaro lando

Wang'ni juoge yie nasungi bebi kaka nyako mage ne ngimana. Wang'ni juoge yie nasungi ma kaka nyako mage ne ngimana. Jaber nyauyo mama ma. Jaber nyauyo mama ma. Nyagi job maora mbasna. Nyagi job maora mbasna. Ng'ade ng'ada gi kanyo. Nyar mwalimu yudore e YouTube. Nyar mwalimu yudore e YouTube.
imiyowa namba ni kanyo endo ma bende ng'ato nyalo dwarie samoro ka nyalo nyalo gombo ni mondo idhi go ne live band kamoro kata e bane moro kata otende moro kata e, kamoro amora ma bende chunyi nyalo gombo ni mondo ibi itwang' ne kanyo thum mamit thum moko maber namba ni en mano Eh, nitiere namba na mar whatsapp Mhm. en 07

na Moses Adhiambo hmm. mano nyamin hmm. atiyo go timbe jara timbe jara jara wuod seme jara wuod seme kanyo be machopo go e kidieny mokwongo mar chenro mar butho dira kane kidieny mokwongo en chenro kata kidieny mar jothumbewa mane taye chenro nindi iluonga kaka marwa an thuon suba ngeso manyien an koda ka jathum machielo idonjo kanyo youtube mar the prince isubscribe namba ne oketo kanyendo abiro duogo masomnugo kandi e yo moro makare achiel kachiel kik idhi mabor ti gi nambano maber nyalo bende support jathum gi gimoro matin iwinjo kowacho ni dwaro 50000 mondo mi ogo okang' moro machielo riti masani bye bye